Navê gundê Şewitî. Di êvarên nihavînê de em li ser koşkekî qirşan li pêş mala me radiketin. Min di ciyê xwe de Ji xwe re li ezmên dinihêrî. Çavên stêrkan sor xuya dibûn. Ji nişka wa yek dû dirijiyan. Li pê xwe xeteke ron weke pizotê êgir dihiştin. Yekcaran ji dûr ve dengê kûçikan dihat. Kûçikên me jî deng li wan ve digerand. Min ji xwe dipirsî, Gelo ew çi ji hevdû re vê şevê dibêjin? Çima ranakevin? Dêya min Şev bi şev çîrok ji me re digotin ji bo em zû rakevin. Lê ez ranediketim û min ji xwe re stêrk dijmartin. Carekê min ji dêya xwe pirsî, Ev stêrkana çiqas pir in? Giş ji ku hatin? Got, Her ku mirovek tê vê dinê, stêrkek ji wir re li ezmên vê dikeve. Min got, Ma viqas mirov li ser zemîn hene? Got, Bilê. Û em jî weke stêrkan ji wan ve xuya dibin. Min got, Ma stêrka min jî heye? Got, Belê, ate jî heye. Min dîsa pirsî, Kastêrka min kiyana ye? Got, Xeyna Xwedê, kes nizane. Min pirsî, A çima dirij in? Got, Herik ku însanek dimire, stêrka wî jî dirije û vedimire. Şeva din dîsa me xwe kir hembêza dêya xwe ji bo çîrokekê ji me re bibêje. Lê vê şevê bêdeng ma. Ez di hembêza wê de lipitîm. Wê got, Ker be meymûno, rehet rakeve. Lê ez ker nebûm. Min got, Dayê, hevalên min tim ji min dipirsin, Çima navê gundê we Şewtî ye? Ma we ti navekî din nedî? dêya min Enîşka xwe kuta bin çengê min û got, Bes e. Ma pirsê te bi dawî nabin? De êdî rakeve. Min destê xwe ser istiyê wê re bir û got, Ku tu ji min re nebêjî ez ranakim. Ez ê hîşev pê de van stêrkan giş ta sibeyê bijimêrim. Dengê diya min nerm bû û got, Bes vê pirsê ha, tu yê tiştekî din nepirsî û bêdeng rakevî. Min bi kêfxweşî got, Erê, va pirsa û bes. Demekê bêdeng ma. Ji min be ku kete xew. Ez dîsa li ciyê xwe de lipitîm ji bo bizanibe ku ez hîn hişyar im û li hêviya bersiva wê me. Got, Me lipete, ez ê çîroka şewitê ji te re bibêjim. Zeman de ji mêj ve kes nizane ji kiçax ve. Keçeke bi dew li vî gundî hebû, navê wê Naz bû. Ew keça aşiqa zeviyan bûbû. Biharê roj bi roj diçû nav zeviyan, berxeke xwe ya kel hebû bi xwe ra dibir ji bo biçêrîne. Li nav zeviyan stranên xweş distila. Gundî ker dibûn û bi kêfxweşî li dengê wê guhdar dikirin. Wê gulên reng rengî berx dikirin. Jê gerdenek çê dikir, dikire istiyê xwe û bextewar bi berxa xwe re vedigeriya gund. Gundiyan giş ji nazê hez dikir. Xort weke delemeyan li dorê re dijî virîn. Peyvên evînî weke guharan bi guhê wê de dikirin. Lê nazê guh nedida wan. Rojekê weke her rojan dîsa bi berxa xwe re çû nav zeviyan, dest bi stranên xwe kir û gulîlk berev kirin. Ji alî rojhilat de ji pêş gundê Cirnê Reş xortekî xerîb tala wê dihat. Çiqas nazê xab aliyan da dida ji bo xort lê rast neyê lê xort bi rewê seranser dihat. Gava nêzike nazê bû, nazê dî çiqas xortekî bedew e. Ziravî dirêj e, çav reş e, portarî ye, lê weke du qeytanan xwe dane ser hev e. Xor tiştek bi nazêra negot. Li hember sekînî û bi çavên wê de kur nihêrî. Nazê di bin nêrîna çavên wî de xwe winda kir û weke çivîkeke qefilî ji hundir de hejiya. Xort hîn nêzike Nazê hat, bi destê wê girt û bi çavên qurc ramûsanek ji lêvên wê rivand. Bi ramûsana xort re brûskek di dilê Nazê da jeniyan. Bê ku xort tiştekî bibêje, Berê xwe da Rojava û seranser çû. Nazêlê nihêrî heta di paş girê Qêrtil de winda bû. Naz matmayî vegeriya gund û nizanibû ew bextewer e yan xemgîn e. Xeyna Nazê kesekî ew xorta nedî. û kesekî nizanibû ku da çi bû. Lê Naz li benda li benda vegera xort roj bi roj. Dîsa diçû nav zeviyan. Li rojava dinihêrî û dipa. Stran di devê wê de êdî miçiqî. Hîlê wê bi gulîlkan nema. Çav tim li Rojava bû, ka kinga dê xort vegere. Jinên gund ji hevdu dipirsîn, Ev çi hatiye serê Nazê? Çima Naza me ger bûye? Ji me ra nastir ê. lê Naz di hundirê xwe de dijiya. Hêvî lê dikirin û hildiweşandin. Wiha dikete xew û wiha ji xew hişyar dibû. Her ku xortek xortek dihate ser Nazê ji bo bixwaze, Nazê ew poşman vedigerand. Bi dê û bavê xwe re tim digot, Ez naxwazim bizewicim. Naz êdî ne diçû nav zeviyan. Bêdengiyeke giran dixavête ser wê. Ji destê sibeyê de ta rojava li girê qêrxa dinihêrî. Deyanazê xemgîn bû, her ku jê dipirsî te xêr e nazanin. Wê bersiv dida qet dayê tiştek tine. Lê dayikê dizanibû ku nas tiştekî di hundirê xwe de vedişêrin. Sal ser salan ra derbas bûn, dê ya Nazê bi kedera keça xwe mir û na jî di xwe da dihêliya. Têlên sipî ketin porê wê. Bedewtiya wê hêdî hêdî diçilmişî. û ew xorta venegeriya. Rojeke havînê bavê wê hat mal, bi zimanekî tund jê re got, Nazê min tu day xortekî. Siba cilên çeleng li xwe ke, xwe bixemilîne, dê siwar werin te bibin mala zêve. Nasê dizanibû ku êdî nikane bi bavê xwe re bibêje na. Roja din berî ku siwar werin, Nasê cilên bedew li xwe kirin, Xişrên xwe bi xwe da kirin û bi bavê xwe re got, Ez dikim herim ser gora dêya xwe û jê re bibêjim, Dayê di gora xwe de bextewer be, ez bûm bûk. Naz hêdî hêdî û çû goristanê. Gundî giş der ketin dervay xaniyan. Û bi delên û bi dilên tenik li nazê nihêrî. Pîran bi hevdu re digotin, Çiqas naz mila hî me. Dê dêya dêya xwe bi kedera wê mir û hîro dixwaze dêya xwe. di gorê de razî bike. Naz çû ser gora dêya xwe. Kes nizane çi jê re got. Li kêleka goristanê bêderin gundiyan hebûn. Gava Naz Naz ji ser gora dêya xwe vegeriya çû ser bêdera bavê xwe. Agir bi bêderê xist. Û gava agir gur bû, xwe çekir nava êgir. Gundiyan bi yek dengî qîriyan, Hawar! Hawar! Naz şewitî! Û ji wê çaxê de navê vî gundî bû Şewitî.